Salam hormatly ildeşler! Sizi biziň kanalymyzda hoş gördük. Bu gezekki wideomda men sizi YouTube mahabatlandyrma, ýagny YouTube nakrutka saýtlarynyň biri bolan Itmonster saýty bilen tanyşdyrasym gelýär. Itmonster serwisi hereketleriň alyş-çalşyna esaslanýar. Ulanyjylar bir-birine laýk goýýarlar, wideolaryny görýärler, teswir ýazýarlar. Hasaplary ýönekeýleşdirmek üçin içerki walýuta, koin ulanylýar. Geliň indi bu serwisi ulanyp göreliň. Bize esasy mail, ýagny poçta akkaunt gerek bolar. Siziň bilşiňiz ýaly, meniň telefon programmalarynyň kömegi bilen pul gazanmagy görkezýän wideomyň başynda Google akkaunt açmagy görkezdim. Eger kimde kim görmedik bolsa, ekrandaky yşarata ýa-da wideonyň aşagyndaky opisaniýa basyp görüp biler. Indi biziň Google akkauntymyz bar bolsa, Youtube-a gireliň. Youtube-da registrasiýa etmek üçin, Şu ýerdäki Wayte diýen düwmä basmaly. Bu ýerik poçta salgymyzy ýazýas. Soňra parolymyzy ýazýas. Ine biz YouTube akkauntymyza girdik. Indi bolsa Eatmonster saýtynyň özüne gireliň. Eatmonster saýtynyň ssylkasyny hem wideonyň aşagynda opisaniýada goýýan. Şol ýere girip basyň we saýta giriň. Indi Eatmonster-da registrasiýa etmek üçin şu ýerde Registrasiýa diýen ýerik basyň. Registrasiýa etmek üçin şu setirleri dolduralyň. Birinji, özümize login düzmeli, ýagny gysgaça at. Ikinji, biziň Gmail salgymyzy ýazmaly. Üçünji, parol düzmeli. Dördünji, düzülen paroly gaýtalamaly. Setirleri dolduranymyzdan soň şu aşaky düwmä basmaly. Bu ýerde siziň robot däldigiňizi subut etmek üçin kiçiräk ýumuşlary ýerine ýetirmeli bolar. Ine biz registrasiýa etdik. Bu akkawundymyza girmezden öň poçtamyzy tassyklamak üçin oňa ugradylan ssylka geçmegimizi soraýar. Diýmek biz gmail poçtamyza girmeli. Ine Eatmonsters serwisinden gelen poçta. Girýäs we ondaky ssylkanyň üstüne basýas. Ine şu hereketlerimiziň netijesinde Itmonster saýtymyz taýyn. Bu sahypada bolsa ýerine ýetirip bolýan işleň sanawy berlen. Itmonsterda laýk, dizlaýk goýmak, teswir ýazmak ýa-da kanala ýazylmak üçin Youtube kanalymyzy goşmaly. Oň üçin şu ýerde priwizýat akkaunt ýutub diýen ýere basmaly. Indi bize öz kanalymyň ssylkasyny ýazmaly şu ýerik. Ssylka bolanda web salgy bolýar. Biz ýutubda registrasiýa etdik, ýöne biziň kanalymyz ýok. Geliň kanal döredeliň we özümize gerek bolan ssylkany alalyň. Ýutub salgymyza geçýäs. Şu ýerde burçda akkaundymyzyň belgisine basýas we Sozdać kanal diýip basýas. Başlamak diýip basýas. Biz üçin kanalyň adynyň uly ähmiýeti ýok. Bu maglumatlar bolsa soň dolduryp hem bileris. Ine kanal açyldy. Bize şu Moý kanal diýen ýeriň ssylkasy gerek. Ssylkany belläp kopiýa etýäs. Meň görkezýän wideolarymda size doly düşünmegiňiz üçin hemme zady jikme-jik edip görkezýän. Bu size kömek etýärmi? Ýa-da başga usullary bar bolsa maňa kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Düşünmeýän zatlaryňyz bar bolsada kommentariýada ýazyň, men hökman jogap bererin. Ýaňky ssylkamyzda It Monster-a geçip, gerek bolan setire goýýas. Indi şu kanalymyzyň biziňkidigini tassyklamak üçin we biz laýk goýanymyzda, wideo görenimizde ýa-da teswir ýazanymyzda şu serwis bizi tanar ýaly şu kody biziň kanalymyz barada maglumatlarda ýazmaly. Oň üçin ilki şu kody belläp kopýa etýäs. Soňra YouTube kanalymyzyň maglumatlaryna geçip şo ýerde goýýas. Indi prowerit diýýäs. Ýagny barlamak. Ine görşüňiz ýaly biziň ýutub kanalymyz goşuldy. Indi biziň ýerine ýetirjek ähli ýumuşlarymyz şu kanalymyzyň adyndan ýerine ýetiriler. Geliň indi ýumuş ýerine ýetirip göreliň. Ýumuşlary ýerine ýetirip başlamagyň usullary köp. Olaň biri

Hereketlerimizi barlamana wagt gerek. Ana bize odobreno diýdi, diýmek kabul etdi. Koinlerimizi barlap görsek, üç ýüz on koin köpelipdir. Asly bäş ýüzdi, sekiz ýüz on boldy. Ýumuşlary ýerine ýetirmegiň ýene bir usuly, brauzere raşşireniýe gurnap, şoň kömegi bilen ýerine ýetirmekdir. It Monster Raşireniýanyň esasy oňyn taraplarynyň biri, bir gezek içine girip işletsek özi awtomat ýagdaýda işläp wideolary görüp durýar. Ol raşireniýany brauzere gurnamak üçin Google-da gözläp ýa-da gönümel Google Web Store-dan tapyp bilersiňiz. Indi bu raşşireniýany işletmek üçin ýokardaky panelde oň üstüne basýas we çykan oknoda Otkryt klient diýen birinji düwmä basmaly. Ine biziň Itmosta raşşireniýamyz açyldy, onda Zapustit düwmä basmaly. Düwmä basanymyzdan Youtube sahypa açylýar we biziň adymyzdan illeň wideosyny görüp başlaýar. Her gören wideosy üçin bize koin berýär. Diýmek pul gazanyp başlaýar. Ine görşüňiz ýaly bir wideo gutarandan soň awtomat ýagdaýda ikinji wideony özi açýar. Indi öz sahypamyza girip görsek biziň koinlerimiz köpelipdir. Indi biz ýutub kanal açdyk it monsterda koin gazandyk bu zatlaň hemmesi bolsa öz wideolarymyzy mahabatlandyrmak üçin. Wideonyň görnüşini köpeltmek ýagny prosmotryny köpeltmek, laýklaryň sanyny köpeltmek we wideolara teswir ýazdyrmak. Olar şu gazanan koinlarymyzy toplap ederis. Oň üçin Dobawit zadaniýe, ýagny Ýumuş goşmak bölümine geçip, özümize gerek bolan parametrleri saýlamaly. Ilki bilen mahabatlandyrjak wideomyň ssylkasyny goýmaly. Onsoň mahabatyň görnüşini saýlaýas. wideo görkezmek, laýklar, dizlaýklar, kanala ýazylmak we teswir goýdurmak. Indi häzir wideo prosmotryň mysalynda düşündireýin. Bu ýerde wideony näçe wagtlap görkezmek isleýänimizi sekuntda ýazmaly. Şu ýerde belläp geçmeli zat bar. Wideo on minutdan az bolsa, elli göterimi, ýagny ýarysy görülmese, on minutdan uzak bolsa, otuz göterimi görülmese, görüli hasap etmeýär. Bu setirlerem şoň üçin berlen. Bu setiri näçe gezek görkezmek isleýänimizi ýazmaly. Bu setire bolsa bir sagatda näçe adamyň görmegini isleýänimizi ýazmaly. Istoçnik trafike bolanda biziň wideomyzy adamlaryň nirden tapyp görýänligidir. Mahabatlandyrmaň bahasy bolsa biziň özümize görä düzen parametrlarymyzyň netijesinden gelip çykýar. Bu serwisde diňe YouTube däl-de, Wkontakte, Instagramdaky akkauntlary mahabatlandyrybam bolýar.